Nā, kāti nei rā e tātou mā e haruru ana te wao nui a Tāne i te tini o te tangata e hingahinga nei, waenganei i a tātou, honu e haruru ana te whenua i te, ngā tapuwae o rātou e hoki nei mā te ara whānui ki te mate. Nō reira koutou hei te hunga mate, haere koutou, haere koutou, haere rā koutou oti atu. Tātou te kanohi ora, kia ora hui mai anō tātou. Kia ora.
Kia ora.
Tena ra koutou e tau mai ano ki roto o Nawa i teka. Ka ki a tau ki roto na te mea ko te tumanako tena i nga wa katoa e kei roto tatu i te whare kotahi. E noho tahi ana ka whitiwhiti korero tahi ana. I tera wiki ka puta i a matou etahi korero e pa ana ki nga tikanga haka haere hui o te kainga nei. Nga tikanga tuku iho a o tatu matou tupuna ko mene atu ki te po, ahakoa ko ratu ko mene atu ki te po, ko a ratou tikanga kei a tatu tonu e te rane e pupuri ana. Honua ko te ao hurihuri tenei. He maha nga tauira i roto i nga tau, i roto i nga haka tupuranga o te. Haka ririki a ō tātou tupuna i ngā tikanga i tēnā wā, i tēnā wā, kia hai, kia tau ai aua tikanga, kia rite aua tikanga mō tēnā wā, mō tēnā wā. Ā, engari ānei nā, nā te kūare pea o tātou, nā te mea tupu ake te nuinga o tātou kāore i rite ki ō tātou tupuna, te noho mātotoru i roto i tērā ao, koia tērā ko tō rātou hau, To ratou hau i kai ai o ratou manawa i te ao i te po. Ka tama ki a tatou a ahau no na te kura ke tatou i akona mehemea e waimare e te hae o tatou kia noho ki nga rekereke o tatou tupuna he iti noa iho ta tatou kai i tera ao. Nō reira, he pai tēnei momo wānanga ki a au, ahatia te ngaro o te kaumātua i waenganui i a tātou, kore tātou te pē. Ka haere tātou ki ngā hui o te kāinga nei anena, kei hea te kaumātua? E mehemea hē ana taku kōrero mā koutou e hakahē mai. Engari, mōku ake, ka haere au ki aku hui, E, ka haere au ki te tai hui i Kaikuhe nei i tera atu wiki, oho au i te kitenga e tetahi o nga kaumātua o te kainga nei i roto i taua hui. Ka puta i au taku kōrero, ko taku, ko te oho i mua ko te kite i te tamariki i waenganui i te kaumātua. Ko te oho i tēnei rā ko te kite i te kaumātua i waenganui i te tamariki. Nō reira, ehara i te mea e haka tamariki ana i a koutou, me pēhea he karanga mō koutou, ko koutou ngā pakeke. Pai te tamariki. Pai te tamariki.
Ko koutou ngā tama tātou, ngā tamariki o tēnei wā, ko ahau kei waenganui, ko koutou ngā tamariki o tēnei wā, nā te, nā te mea, kei a koutou te haka haere o te ao Māori. Ka mutu kau e māharahara, nā te mea ehara i te mea mā tātou ka mana ai. ā tātu kōrero, ne? Hei tikanga tūturu pūmau mō ake tonu atu i roto i te iwi. Tērā anō hoki ētahi tangata ka nui te whai tika kia whai wāhi mai ki roto i ngā kōrero nei, engari kaua tātou e hakamā ki te kōrero nā te mea kāore rātou i konei. Tēnā pē mā tātou ngā kōrero nei e haka korikori, he tino huarahi tēnei, nā wai teka? He aha, he he ruirui i ētahi o ngā hakaaro nei ki waenganui i te iwi whānui. Mā rātou hopu mai ngā mea e reka ana ki a rātou. Mā rātou anō e haka hohonu atu i waenganui i a rātou anō. Nō reira, ko te tū a te wahine i tērā wiki, i tatū rānei? I tatū i a Ngātai, a Kāi Marika, te tū a te wahine. Erangi mō te wā tika, koinā pea, nē. I Hakatau, tikana kia tū te wahine ki te kōrero, mō te wā tika, mehemea e hakae ana ia hoki. I runga i ngā kōrero a Hinewai, kawe tū poka noa, Kawe tū mō te hiahia ko koe hei rangatira, erangi i runga i te kaupapa tika, i runga i te ngākau tika, kia haka hua, he aha ngā kōrero kei tō ngākau, kia kawe kuhu ērā kōrero, mate noa atu te tangata, kīhai rātou i rongo i te rōreka o tō reo. Mehemea kāore he tāne o te marae e pai ana kia tū te wahine ki te haka taumanuhiri. I roto i te whare. I mea taku karani māmā, nōna e tupu mai ana ki roto o Mitimiti, ka pērā ki Mātihetihe, tētahi o ana karanga whaea, ka horekau tāne, haua hoki i hia kē tekau mā tō te wā, i te, haua, puihi e aruaru poaka ana haua hoki. Engari ka mea ia ka tū tana aunty kura te ingoa o tana karani. o tana crani whaea ka tu ko Aunty Kura ka karanga te ope ki roto ka tu ano hoki ia ka katau ia ratou ka kei ko tataku crani no muri mai na ka patai ia ki tana karanga whaea. Oh, he aha i hakai kia pērā koe? Ka mea ia, Oh, ko te mea nui o te ao ko te manaakitanga, kahore ahau i hiahia kia waiho ko ngā manuhiri ki waho rānō. Mēnā horekau tāne, oh, ka tatari ahau kia tae mai tētahi tāne ki te hakaora anō i a tātou me tēnei marae, kahore. Ka mahi ahau i te mahi kia tika anō taku, um, Hakaū, hāpai anō hoki i te manaakitanga, koina te mea nui. Kia ora. Āpiti atu ki tēnā, ā, i tae mai tērā wheako i ahau e hakatupu ana i a mātou e mahi ana i ngā mahi tū taua, ā, kei waenganui a Kepa Munro, ā, Manu Korewha, ā, me wētahi Tino taniwha o te kāinga nei, haere atu mātou ki tētahi wānanga mau rākau me ngā mahi mau patu o te whare tūtaua, ka tae atu mātou ki roto o Ngāti Kuri, i reira tā mātou hoa a Mary Rose nāna te tono kia haere atu tā mātou rōpū ki kō. Ko ia anake hei kaikaranga, ko ia hoki hei kaikōrero mō tana marae, Ā, māku i titiro nei mehemea i hakahē a Manu, a Kipa, a Waiaturaini i tērā wahine mō te tū, i runga i ngā tikanga me te manaaki i ngā manuhiri, ā, kua tika rawa atu tā tātou rapurapu he aha rā te hakautu tika mō tēnei pātai kua puta i a tātou. Ā, me taku haka pono, ā, kua tae mai, kua tae mai, Ka tae mai hoki tēnei wheako ki a tātou katoa e noho mai nei. Ka tae mai, ā tōna wā, ā tōna wā.
Nei, pērā hoki i te wehenga o ngā tāne ki ngā pakanga, ko ngā wāhine i noho ki te kāinga kua mate ki te hāpai i ēnā tikanga, engari ehara i te mea e mea hou. Nō pea ko te mate kē, kua kore pea ētahi wahine e māia ki te mahi tēnā. Tātou mea te iwi Māori, iwi whakawā, nē, koia pea te kiri mate. Tika ana tērā kōrero. Ahakoa e mahi tika ana koe nei. He iwi Māori hoki te whakawā. Āe, ahatia nei hei kai kura, ō, tēnei wahine ka tū mai, nē. Hore e whai tikanga ngā, ngā Māori o Ruawharo, tū mai ana te wahine, nē, ka tino pērā, ka hora pai ana kore, nā ka kore e māia.
Hei, pēnei i te kōrero a Maoko Hinewai mō Te Matatini, i te rewa ngā mataora o ngā tū i kapi ko te wāhi o ngā comments ki te iwi, you know, kia kaua e Hakawā te iwi i te tū a tēnā, a tēnā, a tēnā. Ka kore e taea i roto i te hīkoi o te ao, nē? Ka tae mai ki taku marae, ei, comments, kapi i tēnei wā. Āe, ētahi o ngā matua me comments off. Whakahaere anō i tēnei hui?
Pai au aku tikanga, ka kore e pai, oh. Āe, teka.
Haere atu.
Engari ētahi o ēnei tauira, mā te kore rānō o te tāne. Āe.
He tae noa te korekore. Ka tū mai ai ko te wahine nē, aho anō mā tēnā hapū, mā tēnā hapū e whiriwhiri nē. Tāku i hakapae rā ahau i tērā wiki, horu kau anō pea te hinengaro o te nuinga o ō tātu hapū i tae noa ki reira nē. Mā te wahine te taumata e noho. Engari mō te kōrero a te wahine i roto i te whare, horu kau raruraru, pai rānō, tōku nei mōhio ki. Ā tātou tikanga i te kāinga nei. Koe i a tātou e haku nei, he aha ētahi atu mea nāu i kōrero i tērā wiki mō te ētahi o ngā waiata? Anga iwi hara mai ki te marae, ora kau e paingia ana e koe. Hena. Hihi ana kia matatini te tū i roto i te waiata tautoko. He aha ai? Kāhore, ehara i te mea e mea ana ahau me matatini te tū, kāhore, engari. Me ana tatou. Me kau e kohanga te tu. Kia ora.
Korona ahau mo tetahi marae mo tetahi hapu whai rawa. Nga mea tino whai rawa ko nga mea tini, te hunga, pakari, mohio ki te noho ki te taumata, tu ki te korero. Nui hoki nga wahine tino mohio ki nga tikanga te whakahaere i te whare me nga mahi katoa. Me te mōhio hoki ki ngā waiata ko tētahi mea e tino whakararu ana i ahau, tino raru ahau i ngā tāmau rongona hei. Oh, te ick i a koe nā, kōrero. Pono marika.
Hea te ick i roto te rangi. Tirohia tana mata i a e kōrero mō tēnei kaupapa, kore te ick. Kei te hā tēnā āhua kanoi, nē? Āe. He.

E, tino... Mēnei ko kai te remana. E, e, tino pera ana hei ngā taima ka taetae hoki ngā hui ka tū mai a Tāmati mā, a Moko, a Quinton, a Jules, i tētahi hui i ngā marama tata nei tū mai Jules, ka tū, ka puta i ai wētahi kōrero, a Tāhua. Ai, rangatira.
Rawa atu, rangatira, whakarangatira e te tūpāpaku me ngā manuhiri, tūtui whakapapa, tahi ka tū mai wētahi ki te waiata, Maroke! Waiata Haahi, Waiata Himene, Tama Ngakau, He Honore, hei waiata tautoko! Waiata tautoko. Ka whakaaro ahau, kia kaha ra tatou. Te hunga e noho ana ki te whakarongo ki wenei korero atahua, tatou te keehanga kohanga reo tera, engari pai ake o wetai o nga tamariki kohanga reo, moe ana ki nga waiata, na reira ahau e mea ana, me pakari tatou, Wahine, engari te katoa, me pakari tātou, me mōhio tātou ki ngā top ten o te kāinga, top twenty, kia kaua tātou, me, me, e mea ana hei, me whakature tēnā, kaua e waiataki te kōrero.
Āe, engari me, me, pēnā, he rangatira ana ngā kōrero, me pai te waiata, kaua koutou tū mai ki te waiata, kaua tātou, tū mai ki te waiata hei te he hōnore, oh.
Ko te tauira i kitea i roto i ngā, um. rangi tata nei ko te whanau o Mutunga, ne? I te marae. Ehara i te mea i tu Matatini mai, engari rakau ke i maroke nga waiata. I a tu, you know, ka ata whakarongo ahau ki nga kupu o roto, ki te hitori, ki wera momo ahuaranga o roto i te reo waiata i sasahia ratou whai take ana.
Ko Kite, ko Wānanga rātou i ngā momo pātere me ngā pao e tika ana kia tuku hei waiata tautoko.
Nō reira he aha tāu e kaua nei ko Hīmene hei waiata tautoko, tahi. Hīmene hei waiata tautoko, kāore e tika ana hei tāku. Āe, nā te mea, he māngere tēnā.
Ehara i te rangi, engari ko ngā kupu. Ehara i te Māori. Ehara i te Māori pēhea nei. Ehara tēnā i te, he waiata hāhi tēnā tahi, ehara i te waiata nō ngā tūpuna. Ā, mōhena, kai rere ahau e ngā whanaunga, kia ora. Nau mai.
Kua wai ahau ki tēnā, e pai ana. E mōhena, mea ana koe. Wāhi haumaru tēnei, te iwi haumaru, whakakore ki a Nau Mai. Ki roto i te whare. Ka pai ki wō taringa, te mea ko taku ranimāma, Te tino karani Katorika o te ao, o taku ao, engari kahore ia e hakae ana kia. Nene te waimakariri.
Kia waiata tau, kia tu ko te himene hei waiata tautoko. Ehara tena i te waiata tautoko, a heke. Tera, a moe ana e Wetahi nga karani o te kainga, e kohete ana, e ngengeho ana nga kanohi, nga tama, ka waiata hoki nga whanaunga i nga waiata o iwi ke. Hei waiata tautoko, me ana rātou kahore kia ū ki ngā waiata o te o tō rohe hei waiata tautoko.
Anipe taringa kaumātua tōku e hāunga te wāhanga ki te āhei ānō e take anō tērā. Engari ki au nei, ko ētahi o ngā waiata, ko te waiata reka te rangi ki a au, He nui hoki te waiata ki roto o te kāinga nei roto o Hokianga. Ko aua waiata rangi Pākehā kē nei. Oh, pae ana tēnā. Oh, nē. Ia, pae ana tēnā. Koia i pātea i he hanga me kawangia nē koe, nē? Ehara i te rangi. Nā, oh, nē, pai kē ngā waiata rangi āta hua. Nga wai te pe.
Horeca e rare o te taha i nga rangi. Nga wai, a, nga wai te pe nei. Moea iho nei au i te po nei. He ra tu wai ata nei. Ai, ata hua. Ia, a koe, ma koe hakarongo. Heke atu, heke, heke atu. Ia, wera mea, ata hua. Ma koe hakarongo, he rangi Pakea ke, era. E koe era ko nga wai te tino reka ki toku nei taringa.
Ko tētahi o ngā raruraru ki roto i au anō, ko taku kore e mōhio ki ngā whiti katoa o wētahi o ngā wāta, nō reira, ka kaunga pai te tīmatanga mō te whiti tuatahi me te whiti tuarua, ka tae atu ki te whiti tuatoru, e rua kē noa iho e roto i te ope e mōhio ana ki ngā whiti. Koia i tautoko. Ko ngana te tino tautoko i te wā. Muri ahiahi?
Koia i tū tō Ngāti Whātua Kaupapa o Te Ahurea i ia rua tau. Why? Kia ako te iwi ki ngā waiata, reira i ia tau e ko te tetei mōteatea, tetei haka, tetei ata, aha atu aha atu. Na kua ako ia rohe o Ngati Whatua ka tu atu kua mohio ki ana waiata, e kitea ana i ainei kua moteatea i nga hui o Ngati Whatua i mua he papaki mai hoina no Rangi ai. E pera ana e te o nga moteatea tino roa te moteatea te karakia whakatau. Turn or kaha i te tīmatanga, wano i te mutunga ko Matua Tuku Ranahe pea me ōna kāhui iti e kaha tonu ana. Engari he rautaki pai tēnā e mōhio ai te iwi. I te mea ki te tae koe ki tētahi hui, ka tiro koe ki ō hoa e haere atu nā, oh, aini pea e, he hōnore hoina anō te waiata e mōhio ana ō hoa, kua tūraini koe me tō kotahi kia tino pai ngā waiata. Ā, e pātai pai tērā. Ū, pātai pai. E pātai pai tērā.
Kua rongo ahau i tērā wheako. Wētahi tāma ka āta noho ki te whakaruku, he aha ngā waiata e moe ana koutou. Pēnā he tangata rangatira e takoto ana, me, hei tāku, me āta whakaaro koe ki tētahi waiata. Me mutu, me pēnā he pai ngā kōrero o moko, o Quinton, o Tamati, me pai te waiata, kāore tino whakaaro ki te nui ngā. Ngā mahi nui e koro ana, e tātai ana, tahi koe ka tū mai me te wāta. He hōnore.
E tohu tēnā o te. He aha te hē o e toru ngā mea? E haka.
Mau e taki mā te iwi e whai. E anthem tēnā.
E haka tara ana.
He pakeke ki a koutou ngā wāhine te hakaaro ki tētahi waiata e hāngai ana ki te kōrero?
Ahau nei. Pērā te hohonu o tō puna waiata nei, a koe e toru rā o te hui mate e tū ai, e kore e hoke e koe ngā waiata? I noho mātou ko waku hoki te tai. Kore e memeteia te puna?
Hui mate i te Noema, Noho matou me te whaka, me te mea atu kia matou noho, ok, me ngana tatou kau tatou ripiti i tetahi waiata. Pakeke, pakeke tena mo tetahi iwi nui. Um, engari, i korero hoki matou, ki te tae ki tera taima, na e ripiti ana, tena pea me pao.

Mō ngā rā katoa e takoto ai te tūpapa o Hitomorei. Tohu tēnā o te ora.
Ka
hakarite au i au anō kia pērā mā te whiu i tēnei hei kēmu inu. Oh, kia ora!
Pai tonu kia āta wāwāhi i ngā whiti o ngā waiata, nē, me ngā mōteatea, pēnei i te pou, whiti tuatahi, E rere taku manu mo te kaikorero tuarua, ka hu pena, E, he mahi koi tena, me te tu ki te pao, kia patere no nga kupu, ka ata hakarongo koe ki nga korero ko puta i a kiu, na ka tu koe, Tena tararatatatatatatara, na, ko nga kupu e puta mai ana ko aua kupu tonu e whai honohono ana ki nga manuhiri, ki te kaupapa e na mea katoa. E, kua kite au ētahi wahine, wā, koi rawa ki te tuitui kōrero i te tū kotahi, off the cuff. Tētahi mātauranga tēnā kua ngaro i roto i a tātou, ko tātou kuikuia i mua. Whakahokia mai, whakahokia mai.
Ae, ae. Oh, kua kura kē pea, kei te tētahi o mātou karani, he wā tōna i noho mārika ki tana whare, kua ara kē te kuia nei te rima karaka i te ata pō. Na ko Tamaki te kuaho o taku ru momoi, ko kau ke he kuaho no e katene e noi hoa no e tare mai ana i te wahi o te kuaha nei. Na ko Hakapuarangi ai te katene moi tonu ana au, katahi ka tu mai kona waiata mai. Ia ata, rereke nga kupu. He mea tito no mai a ia e tu mai rara.
I runga i te kaupapa, Ngā kaupapa raini kua hakaritea mō taua rā. Ae. Ae.
Tohu o te mōhio te, well, ko tona o te rangi te ao reo Māori, haere te mea i āta whakaaroia ki ngā kupu. Ka. Engari, hei taku, tohu tēnā o tētahi mea ātaahua o te ao Māori e ngaro ana i tēnei wā. Me nau, whakahoki mai. Ae. Oh, ko tēnā tētahi. Whakahoki mai. Horoia ki te. Ae. Ae. Ae. Kohi kupu, Ko hea atu ki roto i te kete? Nā, tata rawa mai ana. Tia Huia? Oh, Tia Huia, taku tino.
Ka tīmata i tēnei hopukanga o tēnei hōtaka hei haka kapinga ka tukuna ko te reo. Hoo!
Moko! Kei a koe me o Kemu Haurangi, ea? Kei a ia Māna e tauira mai mā te. Kāore. Tū mai koe ki te whai kōrero. Waiata. Ka wāia te pai o te kōrero. Wera o te wā.
Mehemea i tikana ngā kōrero a te kaikōrero, nē, ki te kore, nā, pai ana. Nā, kei ki te tū, ki te tautoko.
Tēnā kōrero Tāmati e, tēnā pea me Haka Toi ētahi o ngā whiti o te waiata, e ama mai ana taku āiane ki a au, e tēnā rā e mō te te horo pau o ētahi o ana waiata ka ka tuku atu ai tēnā hākāro ki a ia. Puri tētahi o ngā whiti, taimaha rukiruki, maumau te tuku i te katoa. Tērā tētahi waiata ā tahu, āe. Wai, ina pērā, ina pērātia, nā, e hia ngā whiti o tērā? E toru. Toru. Nā, ko toru waiata. Ia, taku tūranga ake, koe mātou māturuturu.
I runga i tō raruraru, i kōrero nei tātou ko te tae taki tahi mai, torutoru noa mai o te manuhiri. Hono te mahi e tūtuna atu, e tūtuna atu, nō reira tērā, tērā āhuatanga kāore e pā anake ana ki te taumata, e pā katoa ana noki ki ngā kaiwaiata, nē?
Te tamarika. Ā, waihoki, he momo pūrākau kei roto i tēnā nē, i a koe e āta waiata ai ngā whiti katoa, i mea, e tokotoru ngā kaikoruna, kia toru ngā whiti o tērā waiata ka puta i a koe, e āta haka takoto ana koe i tētahi pūrākau e pai ai te rongo ki te manuhiri, ki te hunga e noho mai nei. Pai tēnā ki ahau, me tētahi wāhanga hoki wheako tēnei. Ka hia nei ngā taima kua tae atu au ki te taihui, ka huri mai te wahine o taku hoa, a Waiaturaini, ā, ki, ki te pātai mai ki ahau, Ā, o he aha tētahi waiata pai? Ko taku haka utu ki tēnā, Ea, ā, Tāmati, ka tū ki te kōrero mō ngā miniti e rima, tekau, tekau mā rima raini, Mahi, oh, mahi pakeke tēnā, mōku ake, kore anō mōku ake. Mahi pakeke tēnā ki ahau. Ko tō mahi, he waiata i ngā kupu e, e toru hei tīmatanga o tērā waiata me te tūmanako ia ka hui katoa ngā reo ki te waiata i tērā waiata. Nō reira, ko tō mahi, he āta whakaaro ki tō waiata, waiho ngā kōrero, te whaikōrero ki ahau. Ā. Ae, no te mea, i ahau e hakaro, e, te nuinga te wa i ahau e whiu, e, e hautu waka ana ki nga kaupapa, ka ata hakaro au, oh, a, ko wai tenei tangata, a, te pepeha o te marae, te marae, nga korero o tera wahi, a, nga mea katoa, ka tae atu ki, te marae ki te whare raini kei roto au i tētahi atu whare whakaaro me kī nei e āta huri ana wētahi hakaaro e titiro ana ki te maunga, titiro ana ki te taiao, e titiro ana ki te taumata, ki ngā tangata e noho mai nei, e tuitui kōrero ana me taku hiahia kia aro pū ahau ki ērā kōrero waiho mā te wahine, kia āta taki i ngā kupu. Te nuinga o te wā, ina ka tū te wahine ki te waiata, ka pēnei ia, E toru pū a wai, kātahi ka hui katoa ngā reo katoa. Tū katoa, āe. Hei, wāhine mā, ko mōhio i a au nei nā. Ngingi o Paea Tawhiti, pēnā ka pātai koe ki a ia, kia te waiata e hihi ana koe, e hihi ana ia. Ehara i te mea e hakautu pēnā nā i runga i te ngākau. Kekeno, erangi, taiau ka, ka puta i tera haka atu ka marama taku hoa ki te aro o aku korero. He ari te mea e mahi tuki noa nei, engari, waiho ma te kai waiata era mahi e ata hakaaro he ara tetahi waiata pai hei kinaki i nga korero kore take a Tamati.
Ehare anau henewai kua ata weteweta ki nei e koe Ko Hakamāramatanga mō te take kuraipukai pai ki ētahi o ngā waiata nei kia āta mārō mai he aha rawa te take. Ko hau e mea ana, engari kaua e kapahakangia ngā waiata katoa. Nā pēnei me ngā whaikōrero nei, ngā kaikōrero o te kāinga nei anana e kapahaka kē ana te reo, He aru pea i te tauira, i runga pea i te hakaaro kei reira kē te taumata o tēnei mea o te kōrero Māori, engari mai rā anō e mahara ana au ko ngā kaumātua i roto i ō tātou, i runga i ō tātou marae, ngā tau kua pahemo atu, he, kei a tātou anō tā tātou āhua tū, me pērā te kōrero hāngai. Ā, kōrero hakakatakata, kāore he raruraru. Nā, ko te momo e, e, e maumahara ana au, ko te momo i a Andy Sarich mā. Ā, tērā momo, nē? Ā, tātou katoa he kaumātua pērā, o tātou katoa. Na, he pera ke te tu a Ngapuhi tonoa. I a nana, hono tu mai ana te tangata he reo kapa haka ke. Nga kupu ikeike katoa i roto i nga mahi kapa haka e ra tu kapopo, a, kua toia mai hei reo whaikorero i roto i o tatu whare korero. A, hono, noku ake no toku hakaro. Kua kite au i tena, a, Me te pai hoki ki ahau me te nuinga o aku hoa kei taku reanga te noho ki te hakarongo ki ngā kaumātua o te kāinga, pēnei i a Taukopa mā, pēnei hoki i a Mike Marsden tona taera, pēnei ana. Haere ki.
Ruku hōhonu engari. Ruku hōhonu, ka kata, ka huri mai ki te kaupapa, whai patanga nā wana kōrero, ruku hōhonu, kata kata, ka pērā rawa. Ka noho au, ka haka rongo, ka mōhio, oh, ko Maikara tēnā. Momo taera tēnā o te kāinga nei. I te kōrero koe mō te noho hōhonu me te noho kōhatu,

Tino tapu ki ngei o runga. Aue. He ataahua hoki engari. Me kati pe au i te huarahi tuku korero mai ne.
He ataahua ki ahau nga taimai haere anau ki roto o ke whanaunga o o Matatua. Kite anau i nga mea ataahua o tera ao engari ka rongo hoki au i nga kei ia rohe wona ake painga engari tino tika a ngo korero mo nga. Ko taku pai ki tenei rohe ko
Ngā taera rerekē hoki tēnei. Āe, ngā taera rerekē. I roto i ngā tuakana. E rerekē hoki i roto o Tai Tokerau, he hanga rerekē a Te Aupouri ki ngā mea o Ngāti Hine, e rerekē ana hoki ki ngā mea o tērā wāhanga. Rawa atu, rawa atu. Ki a Ngāti Wai, ki a Hokinga, kia mea. E ātaahua kia hei ngā mea e mea ana koe e Ngāpuhi i moe ana ki te ruku hōhonu, engari moe ana hoki ki te. Whakakata i te iwi. Ngā taima, taimaha ana? Tino pērā ana ngā pē. Ai.
Haka korikori te tangata, nē. Ai, pai kē.
Are i te mea pai atu te tai i te tai honu, he rerekē, hoi rana. He rerekē, nā ko te āwangawanga pē kei ngaro tērā ririki, te mea kei konā te tae wāhanga nui o te, o tō tātou pūtaketanga mai nei, e mōhiotia ai tātou ko wai tātou. Hanga rongona hei te mokemoke ki te reanga e kōrerohia ana i āianei, ki tēnei matemate haere ana, kura, kōrero koe i tērā wiki, kōrero hoki i tēnei wiki mō te nui o ngā karani e matemate haere ana, e tino kitea ana he hinga ana tērā reanga e. Rongo ana ahau, roto i ahau nō Tinapē, rongo ana hoki koutou i te mokemoke ki tērā reanga nā, ngā taimaka. Kitea ahau i a rātou, pēnei mō taku kōrero mō Te Whānau Te Whata i Ōtautoro me, ā, mutai o ngā Karani o Panguru, kona tētahi rōpū kaumātua hanga pakari tonu te reo, pai te rere o te reo. Ka pai ki ahau te noho ki te āta whakarongo ki a rātou e kōrero noa ana. Kōrero noa nā, te mea moe ana e, tōna wā ka ngaro tērā. Ka ngaro tērā.
Tika tonu. Hei hiahia nau i te mea ko waimarie tātou i te nohonga mai o te reo o te taitamariki konei, he aha te, he aha ngā momo ki a koe He aha e hakapai nei koe te momo pae ki tō reanga ka kitea i roto i te kōrero i te waiata? I te tū.
Ko wēnei tū kōrero e hurihuri ana i waenganui i a mātou. E painga? E hakae ana koe? He aha te patango o te reo o Ngāpuhi? Ki a koe. Te reo Ngāpuhi. Āe.
Umm, ki ahau nei, uh, ko te pai ki ahau, um, o te reo o Ngāpuhi, na, Ngāpuhi ake, te reo o Ngāpuhi, um, he rerekē um, ngā mita o ētahi atu iwi, ki ahau nei, um, he pai ki ahau te rerekē o ngā mita, nā te mea, E moe ana koe nō te, nō tētahi wāhi koe, nō tērā wāhi pū koe, he rerekē koe i ētahi atu. He rerekē ahau i ētahi atu iwi nā te mea, kei ahau tōku ake reo, ōku ake waiata i roto i aku hapū me ērā mea, he tohu. Nō ai koe? Nō ko wai koe? Nō hea koe? Ai.
Ataahua. I a koe e noho ana ki roto i ngā hui nui nei, pēnei me ngā hui mate, e, he pai ki ō taringa ki tō reanga te hakarongo ki ngā kaumātua nei e kōrero ana, he mea pai tēnā ki a koutou, he mea ngoikore. Maroke.
Maroke.
Ki ahau nei, he, um, he pai ki ahau te whakarongo ki ētahi kaumātua. Uh, e taiwa, e taiwa, hmm. ka ngā hoha i te roa, engari, uh, pai ki au te uh, kaumātua e kōrero ana, um, Pai hoki ki ahau mehemea he, um, he kōrero hou ana. Mm, kia um, ora. Um, he yeah, kōrero atu anō. Kōrero, nē. Ai, kia ako ai ahau i ētahi mea, mm. mai ērā kōrero. I hihia hoki ai te kōrero um, mō ngā waiata tautoko nei. Um, Tino pai ki ahau ngā waiata tautoko katoa, engari pai rawa atu ahau ki ngā waiata tautoko o ngā wā o mua, he mea hanga rerekē. Kua rongo noa iho ahau tētahi wā, i roto i taku ao katoa, tino pai rawa atu au ki ēnā momo waiata. Umm, ki ngā. Oh, pai hoki ki ahau mehemea he kaumātua, he kuia kē e waiata ana i ērā waiata. Nā te. Ahakoa mehemea. Mm, te tangi o te reo. Āe, ahakoa mehemea ki ētahi e kore tino pai te reo. Āe. Um, engari ki ahau nei, ehara i, kāore, ehara i te raruraru ki ahau. ā, te tangi o ā rātou reo. Ko ngā kupu kē me ērā mea he tino ātaahua te whakarongo ki a rātou e waiata ana me te kōrero ai. Kia ora.
Kaumātua ake koe i tō tinana. Āe.
Nō reira e hakarongo mai ana tō reanga ki ngā kupu e pa tere nō mai ana ngā kaumātua nei. Nō reira kia tika.
Ka raumohia. Ka raumohia ki ētahi atu engari kua hau ai. Me te, me te rerekē o te reo o tēnā iwi, o tēnā iwi, a karo hakamutunga tau, hei kōpaki i ō kōrua? Umm,
he ataahua, ngā reo katoa, nō ia iwi, nō ia iwi, āe. Kia ora. E,
Kite ana i roto i nga hui nei, ka tae mai nga kaumātua, ka hakorongo nga kaumātua, ka hakorongo au taku aro, ka hakorongo au ki nga manuhi e tae mai ana ki nga hui nei, te haka tupuranga hou, ahakoa kei a rātou nga kupu katoa o te reo Maori, E, na, nau te korero patere e noa mai ana, Hoi, katai ka tu mai te kaumātua, tuku poroporo ake ana pea ki te tūpāpaku, ahakoa kāore i pērā rawa te tini o ngā kupu kei a ia, e tino pā mai ana te āhuatanga o ana kōrero ki tō ngākau, te wairua, e, te ihi, te wehi, e, te mana o, o, o tātou tupuna. e rongohia ana e koe roto i ana kōrero. Ahakoa ko ngā kōrero torutoru nei, ngā kupu pēnei me te aroha, pēnei me te roimata, pēnei me te mokemoke, ahakoa e, ēnā kupu e toru noa iho anō, ka maringi mai e tana māngai, ā, e mākū ana te kamo o te tangata i te aroha. Ō, ka pai. Anō ki au ko te kōrero mai koe mō ngā manu o te ngahere, kua rongo au i a koe e kōrero pū. Ō! Ō! Tonu e! Pupuri ana ia ki wērā kōrero. Ea, ko i au i werowero ai i a ia. Mēhemea, ka taea e koe tētahi kōrero te hōmai e hakarite i ngā reo ki ngā manu, E, ka, ā, waiata mai a Moko i tana waiata, ā, mea, ohorere noa kē. Tana pā, Kia ora, Moko. Hei, hei, ā, utu. Poto hōmai i te tahi kōrero hohonu nei.
Kau e hoatu. Kau e hoatu. He taonga kākawhiti ki te kura, ki te kore e hoatu. Nā, tukuna, tukuna. Mō ngā, mō ngā reo rerekē katoa o te ao Māori, kei ngā manu o te ngahere te tauira. He reo anō tō te tui, he reo anō tō te kukupa, he reo anō tō te tīrairaka, ka mutu he ātaahua katoa. Heoi.
Moko! Ka mutu he manu katoa. Homai, homai he pītau waiata hei tautoko i ana kōrero. Me hāngai ki ngā manu pea.
Ono he pītau manu. Kia tīoriori hoki te reo. Umm.

Ki te moe auē! Auē!
Ara mai! Te mura o te ahi, ka whai moko. Nā, koe, e Kēmu Haurangi, tēnei o konei mutu noa. Ngā tai ko kai a ne? Oh, nā, kāore, horekau atu. Ēnei wai,
horekau te kōtiro nei a Haurangi.

Karanga mai, nawa i te ka, karanga mai, karanga atu ki nga whanaunga o nga puhi e. Anei ra ko nga uri o Waimirirangi.

Tana haka rongo ki ngā kōrero rerekē, taku rawe hoki tēnā ki te noho tahi kia kai te tenipo, tēnā tangata hāunga me tōna mana engari tēnā tangata me tōna reo, tēnā tangata me tōna reo, tēnā tangata me tōna hākāro, tēnā tangata me tōna hākāro. Kei eke tātou i te waka a te tahi, engari tāraingē e koe he waka mau anō. Ā, ahakoa e huri haere tonu ana te ao, i kīia rā tōna kōrero mai rā anō, he ao hurihuri, e tātou mā, he whanakitanga, whanaketanga katoatanga ēnei. Nō reira, ka tau ki raro, i runga i tērā kōrero, kia tau te rangimārie, kia tātou katoa huri noa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā noa ā tātou i ēnei taonga hakahirahira ātaahua a ō tātou mātua tūpuna.